what's good you guys welcome back to my youtube channel if you're new here please welcome so you guys nhasi ndauya nenyaya yacarlos green nyaya yanetsa masweets carlos green aka moyo vasingazivi carlos green ndiye anoimba muimbi akamboita mukurumbira so mazuva akapfuura pamashure shure apo anonzi carlos green aiimba zvakada kuenderana nezvekwana indimuridzo ndo type yemasong acarlos green so carlos green ane mukadzi wake but then he got caught up in this uh, dilemma this other woman ari kuposta mavideos ese avanga vana carlos green vachidanana vakaenda vese kuhama dzemurume vachiita sei so the wife now came uh, achitaurawo side rake of the story zvakaitika panyaya iyi zvizere pamusoro penyaya dzakaitika zvinoitika kuti mukadzi uyu azenge achiposta Carlos Green semapostero aari kuita and this wife of Carlos Green is claiming kuti iye nemurume wake vari paright for now and uh, this other lady who is claiming to be Carlos Green's wife and to be carrying Carlos Green child ari kutopenga because they are now in good books zvavaiita zvese zvazviri zvekuchihure and iye nemurume wake vari pari right so she is saying that people are sending her videos of uh, carlos green and this other lady uh, vachitaura kuti pane mukadzi ari kutenderedza mavideos pasocial pa media achi ane murume wako and uh, mukadzi um, wacarlos green anotaura kuti aiwa mirai kundisendera mavideos mirai kundisendera mapictures ndiri kuzviziva because my man told me everything thing and also she's saying that uh, mukadzi um, uyu is doing all this out of bitterness hanzi sisa vava nebitterness ndiyo iri kuvakonzera kuti vaite zvavari kuita so ya yeah, ndo imwe yedzimwe nyaya dziri kupisa mastreets uh, ah, carlos green akaita uh, girlfriend and girlfriend yachona akaenda nayo kuhama dzake and Vakatoenda kuma intro and mukadzi arikubuda achitaura kuti ah zvakaperera kuchihure ikoko but the so called girlfriend is still claiming kuti they're still together so I want you to listen to the woman saying or explaining zvakaitika. Nga ndabva ndakamboya pana patiktok ndichitaura anything vanhu vakandifonera vakatumira mavideos vakafowadha vakadiko but handabva ndakambouya panapa kuti ndiadresse nyaya iyi so nhasi ndazouya kuzoiadressa because kwaiswa mamwe mamwe maphotos and atotanga already kutopinda mufoni mangu vanhu atotanga kutonditumira so guys uh, musanditumire um, zvenyu machi mamessages kuno kuna daddy we are fine we are okay hatina kana problem okay ambuya avo she doesn't live muno muzimbabwe uh, she's out of zim uh, i think australia here ndokwaanogara so vakauya muno muzimbabwe ndo pavakasangana nadaddy vakaita chihure chavo fling yavo hameno to such an extent yavakasvika nababa okay uh, asi guys hama dzevarume aiwa kana mazogara so uyu ndiye the so called girlfriend and ya yeah. Ari kubuda achitaura kuti ah, nhumbu yaakatakura ine 8 months she is saying that she is 8 months pregnant and ah, also hanzi mukadzi uyu haagare muno muzimbabwe ndewekuchando and she is rich saka she is thinking kuti maybe her richness kana kuti upfumi hwaanahwo ndouchaita kuti carlos glen agone kutrepwa and im like guys varume hatina zera nawo ava anozouya achikunyepera achiti hee ari kufunga kuti zvakati ari kuzodai asi pavakaenda kuchirwe kwavo vanga vari two vachinzwanana saka i think carlos greens wife ari kunyanya kutora saidi remurume wake ari kunyanyosaidira murume wake ngasanyanyosaidira murume wake and also zvekuti mukadzi uyu chembere dzinenge dzangoo bitterness because we can all clearly see kuti youare almost of the same age mese makada kutongoendzerana And also I never thought kuti Carlos Green angavhura hombe dzakaita sedzidzi but vamwe vakauya mucomment section vachitaura kuti aiwa mukomana uyu zvechembe here kana kuti zvevakadzi akabvira nazvo kudhara mukomana uyu has always been a player so this is it for me guys thank you for watching